Salam dostlar! Bu günki wideomda size Gaýgysyz Atabaýew hakynda käbir maglumatlary ýetirmek isleýärin. Wideomy soňuna çenli görmegiňizi we göwnüňize ýarasa laýk goýmagy ýatdan çykarmaň. Gaýgysyz Atabaýew häzirki Türkmenistan döwletiniň düýbüni tutujylarynyň biri, sowet partiýa we döwlet işgäri, Türkmenistanyň ilkinji hökümet başlygydyr. Gaýgysyz Atabaýew bir müň sekiz ýüz segsen ýedinji ýylyň oktýabr aýynda Tejen uýezdiniň Mäne obasynda Täçjök serdaryň maşgalasynda dünýä inýär. Täçjok serdar hem öz döwründe harby işde ussat bolup, il içinde abraýy artypdyr. Soňra Goşt handan närazy adamlar Täçjok serdaryň töwereginde jemlenipdirler. Ýöne şonda-da ol Nurberdi hana tabyn bolupdyr. Täçjok serdaryň Gaýgysyzyň ejesine öýleniş hakyndaky hem gyzykly gürrüňler halk arasynda giňden ýaýrapdyr. Ol gyz Täçjok serdara gan dawasyny çözeniň üçin peşgeş berlipdir diýýänler hem bardyr. Hatda Gaýgysyň ejesiniň owgan gyzy bolandygy hakynda hem gürrüňler bolupdyr. Ýöne bu maglumatlar nädogrudyr. Bu wakany tassyklaýan anyk çeşmeler şeýle beýan etýär. Owganystanyň Gunduz welaýatynyň hany hanlygy kiçi ogluna miras bermekçi bolanda, hanyň uly oglumga garşy çykypdyr. Hatda ol, Däde, men Agysar inime tabyn bolman, şeýle bolan halatynda ýurduňda ýumurtga togalaýmaly ederin diýip, haýbat atyp gorkuzypdyr. Onsoň hana aňyrsynda gana görünýän dawany çözmek üçin Täçjök serdara ýüz tutmagy maslahat beripdirler. Gysgaça aýdylanda, Täçjök serdar öz ýiti paýhasy bilen hanyň uly ogluny gansyz-dawasyz Indisine boýun egmäge razy edipdir. Täçjek serdaryň pähim-paýhasyndan göwni biten han ony öz ýanynda alyp galmakçy bolýar. Emma Täçjek serdar owgan hanynyň teklibinden sypaýyçylyk bilen ýüz öwrüpdir. Mundan soň han gatnaşygy ýitirmezlik üçin özüniň ýakyn emeldary Perman baýdan öz gyzyny Täçjok serdara bermegini haýyş edipdir. Perman baý gökleň türkmenlerinden bolup, hanyň haýyşyny ýerine ýetirmeli bolupdyr. Şunluk bilen, Täçjok serdar Perman baýyň on alty ýaşly gyzy Äşä öýlenýär. Ol owgan gyzy däl, türkmen gyzy. Ol öz ogluna Gaýgysyz adyny Men bu ýerde gaýgysyz. Ogla ýüzüm düşdi. Günümden razy diýen manyda dakypdyr diýen gürrüňler bardyr. Gaýgysyz alty ýaşynda ene-atasyndan jyda düşüp ýetim galýar. Şeýle-de bolsa, ony agasy Ýalkap baý ýedi ýaşynda Tejendäki ýerli rus mekdebine alyp gelýär. Bu ýerde başlangyç bilim alýar. Bir müň dokuz ýüz ýedinji ýylda Daşkentdäki mugallymçylyk seminariýasyny tamamlaýar. Daşkentde okan döwründe rewolýusion herekede gatnaşýar hem-de patyşa polisiýasy tarapyndan yzarlanyp başlanýar. Gaýgysyz Atabaýew bir müň dokuz ýüz ýedinji, bir müň dokuz ýüz on ikinji ýyllarda Maryda we Bäherdende ýerli rus mekdebinde mugallymçylyk edýär. Patyşa Russiýasynyň Magariýf ministrligi ýerli halk wekillerine mugallymçylyk ynanmandyr. Munuň sebäbi ýerli mugallymlaryň ösüp barýan ýaş nesli watançylyk ruhunda terbiýeläp, olary ruslara garşy çykyş etmeginden gorkupdyrlar. Magariýf ministrligi tarapyndan döredilen kanun esasynda Gaýgysyz Atabaýew mugallymçylykdan boşadylýar. Atabaýew bir müň dokuz ýüz on ikinji, bir müň dokuz ýüz on ýedinji ýyllarda Mary bankynda işläpdir. Oktýabr rewolýusiýasy ýeňenden soň, Maryda sowet häkimiýetini guramak hem pugtalandyrmak işlerini alyp barypdyr. Bir müň dokuz ýüz on ýedinji, Bir müň dokuz ýüz on sekizinji ýyllarda Işçiler we esgerler deputatlarynyň Mary uýezd Sowetiniň türkmen seksiýasynyň ýolbaşçylarynyň biri, uýezd azyk komitetiniň başlygy, Mary uýezd Sowetiniň ispolkomynyň başlygynyň orunbasary, bir müň dokuz ýüz on dokuzynjy ýylyň iýun aýyndan bolsa başlygy bolup işleýär. Bir müň dokuz ýüz on dokuzynjy ýylyň noýabryndan bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýylyň iýulyna çenli Zakaspy oblast rewolýusion komitetiniň başlygynyň orunbasary, Türküstan awtonom Sowet Soýuzynyň Respublikasynyň ýerli işler halk komissary, bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýylyň sentýabryndan Halk komissarlar sowetiniň başlygy wezipelerine saýlanýar. Şol bir wagtda-da Fergana frontunyň rewolýusion sowetiniň başlygy bolýar. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi üçünji ýylyň iýunyndan Buhara Halk Sowet Respublikasynyň Nazirler Ministrler Sowetiniň Başlygynyň orunbasary bolýar. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýylyň oktýabryndan Türkmenistan Rewolýusion Komitetiniň, bir müň dokuz ýüz ýigrimi bäşinji ýylyň fewralyndan Türkmenistan Sowet Soýuz Respublikasynyň Halk Komissarlar Sowetiniň başlyklaryna saýlanýar hem-de ömrüniň ahyryna çenli on üç ýyllap dyngysyz şol wezipede işleýär. Bir müň dokuz ýüz otuz ýedinji ýyllarda zalym gürji Stalin şol döwürde baknahaklaryň arasynda öňdebaryjy, ylymly-bilimli, halky agzyna garadyp biljek adamlary haksyz ýere günäläp, Moskwa çagyryp öldürtýär. Zalym gürji Stalin halkyň gözüni gorkuzmak üçin, bu halklaryň arasynda ösüşler bolmasyn, halk aýaklanmasyn diýip bu syýasaty alyp barýar. Gürji Stalin diňe türkmenleri däl, eýsem beýleki halklardan birnäçe öňdebaryjy şahsyýetlerini öldürýär. Aýtsaň aýdybermeli, aýdara zat kän. Bir müň dokuz ýüz otuz ýedinji ýylyň tomsunda Türkmenistanda başlanan pajygaly ýagdaýlaryň sebäbini anyklamak hem-de bu işi durdurmak maksady bilen Gaýgysyz Atabaýew Moskwa Stalin bilen duşmaga gidýär. Atabaýewe türkmen azatlyk guramasyny döretmekde, daşary ýurtlardaky milletçi kontrrewolýusion guramalara içaçylyk etmekde günä bildiripdirler. Gaýgysyz Atabaýew, siziň özüňiz kontrrewolýusion iş bilen meşgullanýarsyňyz, arassa adamlara töhmet atýarsyňyz. Halk duşmanlary siziň özüňiz diýip, oturan polo çüýleniň oturgyjyny goparyp, sülçiniň depesinden inderýär. Şol wagt Atabaýew sorag edilýän kabinetde atylyp öldürilýär. Şol günüň ertesi hem oňa ölüm jezasy çykarylypdyr. Hamana şol hökümden soň atylyp öldürilen hökmünde resmileşdirilýär. Mundan başga-da il arasynda gürrüňlere görä, Gaýgysyz Atabaýew Jüneýit hanyň ýurdy taşlap, Owganystana geçip barýanyny bilse-de, ony tutmaýar. Gaýgysyz Atabaýewiň sowet hökümeti tarapyndan tutulmagynyň hem-de soňra atylmagynyň bir sebäbi Jüneýit hanyň serhetden geçmegine ýol berendigi bolupdyr. Gaýgysyz Atabaýew Jüneýit hana gizlin ýagdaýda kömek edipdir. Jüneýit hany ele salmak üçin yzarlap ýören sowet hökümetiniň ony hiç hili päsgelçiliksiz serhetden geçip gidenine içi ýanypdyr. Gaýgysyz Atabaýewiň jesedi başga-da dört ýarym müň adam bilen bilelikde Moskwa şäherine degip duran Kommunar sowhozynda, Sewernaýe Butowo diýen ýerde doganlyk mazarda jaýlanypdyr. Bir müň dokuz ýüz altmyş ýedinji ýylda Aşgabatda Atabaýew we Podwoýsk köçeleriniň çatrygynda Gaýgysyz Atabaýewe ýadygärlik bina edildi. Gynansak-da, geçen asyryň togsanynjy ýyllarynyň ortalarynda ol ýadygärlik aýryldy. Türkmen halkynyň meşhur ýazyjysy Berdi Kerbabaýew Gaýgysyz Atabaýewe bagyşlap Gaýgysyz Atabaýew atly romanyny ýazdy. Bu eser esasynda Gaýgysyz Atabaýew atly kinofilm hem surata düşürildi. Gaýgysyz Atabaýewiň şahsy durmuşy hakynda aýtsak, ol iki gezek öýlenipdir. Onuň birinji aýalynyň ady Tatýana bolupdyr. Tatýanadan iki gyzy bolup, Zoýa bir müň dokuz ýüz on sekizinji ýylda, Nora bolsa bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýylda dogulupdyr. Ikinji aýalynyň hem ady Ýewgeniýa Ýakowlewna Brýantsewa bolupdyr. Ol aýalyndan bir ogul we bir gyz bolup, ogly Kemine bir müň dokuz ýüz otuzynjy ýylda, gyzy Leýla bir müň dokuz ýüz otuz ikinji ýylda dünýä inipdir. Häzirki wagtda Gaýgysyz Atabaýewiň nebereleri Moskwada ýaşaýarlar. Hawa dostlar, bu günki wideomyz şundan ybarat. Wideomyzda aýdylan maglumatlardan başgada bilýän eşiden zatlaryňyz bar bolsa kommentariýa bölüminde ýazyp bilersiňiz. Hoş sag boluň, saglykda görşeliň.